Ech soen Iech am Numm vum OGBL e ganz grousse Merci, dass Der de Wee haut op Esch fonnt hutt, fir op dëser Pressekonferenz deelzehuelen. Wéi der all wësst, et geet ëm Guardian, ëm d'Zukunft vum Guardian a ech mengen de Standuert Lëtzebuerg. Ech man awer och fir d'éischt profitéiere fir eng kleng Presentatioun ze maachen, well dir kennt wahrscheinlech net alleguerte Leit. Op menger lénker Säit do hu mer dann den Här Vincent Colin, dat ass de President vun der Personaldelegatioun zu Bascharech, an den Här Antoine Jacobino, de Vizepresident vun der Personaldelegatioun Bascharech. Dann op menger rietser Säit, do hu mer den Här Gabriel Bettembourg, dat ass de President vun der Personaldelegatioun LuxGuard Diddeleng. An hei vir hu mer dann den Här Jean-François Verducci, dat ass de Vizepresident vun Diddeleng, och vun der Personaldelegatioun. An ech sinn den Här Alain Rolling, Zentralsekretär adjoint vum OGBL, vum Syndikat Chimie. Mir bekëmmeren eis ëm d'Industrie hei zu Lëtzebuerg am OGB. Voilà. Ech wëll fir d'éischt emol ufänken a vun der Geleegenheet profitéieren och. Gëschter war eng Froestonn an der Chamber, wou verschidden Deputéierte Froen un den Här Fayot gestallt hunn. Ech soen och deene Deputéierte Merci, dass se sech Suerge maachen ëm Käerjeng an ëm Diddeleng. Do si ganz pertinent Froe gestallt gi gëschter. Leider Gottes krut mer do och, oder vläicht och d'Deputéiert, net déi Satisfaktioun, déi se hätte wollten hunn. An ech soen hinnen awer duerfir Merci, dass se sech awer Suerge maachen. Ech soen och Merci dem Här Dan Biancalana, dee sech och do vill Suerge mécht ëm de Standuert Diddeleng, mat deem ech och e puer Telefonater hat a mat deem ech och an stännegen Austausch sinn, wat de Standuert Diddeleng betrëfft. Ech maachen elo e klengen Historique, wat alles elo déi lescht Deeg a Woche geschitt ass. Ech mengen, de 17 Juni si mer invitéiert ginn, déi zwou Personaldelegatiounen, awer getrennt. Dat heescht, mir sinn fir d'éischt op Diddeleng invitéiert ginn op eng Reunioun mat der Direktioun. wou mer awer net wousste wat giff geschéien. Et stoung just an der Invitatioun, et giff ëm eng Restrukturatioun goen. Dat ass zimlech vague. Mir hu gemengt, et giff vläicht en Departement restrukturéiert ginn oder Leit an en anert Departement gesat ginn, wat een och ëmmer ënner Restrukturatioun versteet. Mir hätten awer ni domadder gerechent, datt mer dann do virun vollendete Tatsache gesat géife ginn. An och mëttes hate mer dunn eng Reunioun mat der Personaldelegatioun zu Diddeleng. A moies ass et du lass gaangen. Mir sinn an déi Reunioun gaangen an du koum d'Direktioun direkt, jo si hätten elo envisagéiert eng Fusioun ze maachen tëschent deenen zwou Entitéiten Bascharage an Diddeleng. Dat heescht eng Societéit, eng Entitéit ze maachen. Dat heescht Luxgard eent an zwee giffe matenee fusionéieren. Mir waren natierlech direkt erschreckt, well mir hätten effektiv net domadder gerechent. Natierlech sinn dunn och direkt an där Reunioun dann d'Froe komm, jo wat geschitt mam Personal, wat geschitt da lo mat den Investissementer. Natierlech huet d'Direktioun op deenen zwou Sitë Bascharage an Diddeleng do näischt gesot. Si hu gesot, mir mussen ofwaarden, mir soe lo just, Mir halen eis un d'Gesetz. Mir mussen Iech informéieren a consultéieren, wéi et am Gesetz steet, well mir hunn d'Intentioun, déi zwee Siten, also déi zwou Entitéiten, mateneen ze fusionéieren. Natierlech waren do no där Reunioun ganz vill Froen, déi opstungen. Mir hunn eis dunn och direkt den Dag drop am OGBL mat den zwou Personaldelegatiounen Baschrage an Diddeleng getraff. muss ee wëssen, mir sinn als OGBL majoritär an alleng op deenen zwee Siten. Dat huet d'Saach natierlech du vill méi einfach gemat, fir déi zwou Personaldelegatiounen zesummenzekréien. An dunn hu mer dann och direkt decidéiert, dass mer op ee gemeinsame Wee giffe goen, well et concernéiert jo déi zwou Entitéite Basch-Rech an Diddeleng. An do hu mer dann och direkt deen Dag festgehalen, Wann d'Direktioun elo wëll mat eis schwätzen, dann ass et als gemeinsam Personaldelegatioun Bascharage an Diddeleng an nëmme getrennt, well d'Direktioun wollt vun Ufank un ëmmer getrennte Gespréicher tëschent deenen zwou Personaldelegatiounen. An dann hu mer direkt och eng nei Entrevue gefrot mat der Direktioun, wou mer ganz kloer gesot hunn, mir kommen als gemeinsam Personaldelegatioun op dee Rendez-vous. An du hu mer de Rendez-vous fixéiert op den 22 Juni, wou d'Direktioun awer, déi zwou, entschëllegt, déi zwou Direktioune ganz kloer gesot hunn, nee, mir wëlle getrennte Gespréicher. An elo hu se als Ursaach geholl, jo de Covid 19 wéinst der Distanzen anhalen. An hu mir awer gesot, nee, mir kommen als gemeinsam, da musst Dir eis e Sall organiséieren, wou d'Distanze respektéiert ginn, well mir kommen egal wéi zesummen. An dunn, no laangem Hin an Hier, hu se dat dunn schliisslech akzeptéiert an du si mer dunn den 22 zesummen an déi Reunioun gaangen. Déi Reunioun, do hu mer dann direkt d'Personaldele, d'Direktioun, do waren natierlech déi zwou Direktiounen, dat heescht Diddeleng a Bascherasch, déi waren dann do mat den zwee Direkteren, mat den zwee Ressources humaines'en an déi aner Direkter vun de Siten, déi waren da sur place. Do hu mer direkt natierlech eis Froe gestallt, Wat geschitt mat de Leit? Natierlech krut mer do erëm keng Äntwert, Mir hu lo mol e Projet fir eng Fusioun ze maachen, mee mir kënnen Iech do leider keng Detailer ginn. A mir hunn awer do Drock an Drock an Drock gemaach, mee leider si se net mat der Sprooch erausgeréckelt, vu wou mir mengen, dass se vun de vum Site aus Amerika, also vun der Generaldirektioun aus Amerika e Maulkuerf ugedo krute fir näischt do ze soen. A mir hunn natierlech dann och gesot, wat bedeit dat fir d'Investissementer. Do hu se jo scho wéi an der éischter Reunioun gesot, dass se giffen den Uewen zu Diddeleng eroffueren. Dat heescht eroffueren, dat heescht den Uewen ausmachen. An et muss ee wëssen, wann deen Uewen eng Kéier aus ass, da geet deen Uewen ni méi un. Dat ass kee Pizzasowen, deen een dann emol eng Kéier hei erëm no zwee Deeg erëm a Flame stécht. Nee, wann deen Uewen aus ass, ass en aus. An dat huet eis vill Gedanke gemat. Ok, den Uewen ass fin de vie, den Uewen zu Diddeleng ass fin de vie, dat war eis alleguer bewosst. Mee do waren awer 2018, ech mengen, Dir kennt och e bëssen alleguer den Dossier, do waren Investissementer versprach ginn aus Amerika. An elo ginn déi Investissementer bemol net méi fir wouer geholl, 't wëll kee méi eppes vun deenen Investissementer wëssen. Wat mir natierlech immens bedauern, well virun zwee Joer ass mat engem grousse Pipapo gesot ginn, mir maachen hei zu Lëtzebuerg Investissementer, an zemools an Diddeleng, also en Uewen, dee, dee kascht awer e puer Milliounen, a wou mir och deemools e Communiqué als OGBL gemat hunn, wou mir gesot hunn, dat ass eng super Saach, datt Dir u Lëtzebuerg gleeft an datt Dir wëllt weider hei investéieren, a lo zwee Joer drop wëll hei kee méi eppes wëssen. An dat ass fir eis natierlech ganz tragesch. A mir hunn natierlech dann direkt gefrot, Jo, dat ass alles schéin a gutt, Dir wëll elo hei den Uewen hei eroffueren, ausmaachen. Mir mussen awer och elo direkt soen, Dir wësst hogenee, den Uewen zu Käerjeng, deen ass och elo fin de vie 2022. Wat geschitt? Ass dann do een Investissement geplangt? Jo, d'Direktioun huet do weder Jo an Nee gesot. Si hunn do ganz kloer gesot, Mir wëssen et net. An du hu mir gesot, Wéi, Dir musst jo awer e Projet hu fir Lëtzebuerg, Dir kënnt jo elo net einfach soen, Mir wëssen et net. Jo, mir mussen dat dann 21 decidéieren, dat heescht d'nächst Joer, Enn 21 musse mir decidéieren, ob dann en Investissement gemat gëtt a Käerjeng oder an Diddeleng fir en neien Uewen. An hu mir natierlech direkt déi Fro gestallt, jo wa lo fin 2021 dann decidéiert gëtt, datt iwwerhaapt keen Investissement gemat gëtt, dat bedeit jo dann dann och den Aus fir Käerjeng. An hu se och do weder verneint oder jo gesot. Do hu se da gesot, jo dat kéint sinn. Dat kéint sinn, dass, well si hätten do nach guer keng Visioun, wat mir immens och bedauern, well ech mengen, als Guardian ass awer e global player hei op der Welt, wat Glas ubelangt, an déi soen eis, si hätte kee Projet, si hätte keng Visiounen. Also, et kann ee mer erzielen, wat ee wëll, ech mengen, esou en Investissement, dat gëtt vu laanger Hand geplangt an dat gëtt net eréischt 21, komm mir si mol seriö, decidéiert. Well esou en Uewe baut een och net an zwou Woche erëm op. Dat dauert awer och e puer Méint, bis deen Uewe erëm ka voll lafen. An et muss een natierlech och wëssen, wann elo den Uewe fin de vie zu Diddeleng ass an och zu Käerjeng ass, Den Uewen zu Diddeleng, datt deen iwwerhaapt nach gelaf ass, dat ass och de Leit ze verdanken, duerch de Leit hir Kompetenzen, déi all Dag um Terrain mat hirem Schweess a mat hirer Aarbecht do un deenen Uewe schaffen, well soss wier deen Uewe schonn zu Diddeleng wahrscheinlech schonn net méi do, well déi Leit, déi investéieren hir Savoir-faire an all hir Leidenschaft an déi Glasproduktioun, well déi Leit, déi do um Site sinn, Dat si Leit, déi déi si mat Leidenschaft dobäi, déi ginn all Dag gär op hir Aarbecht an dann kréien se elo een op deen aner Dag gesot, jo Investissementer hu mir keng Ahnung oder mir wëllen iech et net soen. Also si hu schonn ganz kloer Ideeën, mee si wëllen eis dat net soen. An do muss ech och zréckgräifen op d'Gesetz. D'Gesetz seet ganz kloer an der Information et consultation vun enger Fusioun, Do muss och d'Conséquence sociale, juridique gesot ginn. Jo, d'Conséquence juridique, déi kenne mer elo. Et sinn zwou Entitéiten, déi zesummefléissen, an dat heescht, et gëtt eng Entitéit. Mee d'Conséquence sociale, wat sinn déi? Well mir mussen alleguer wëssen, do schaffe Leit, déi scho vun Ufank un dobäi sinn bei Guardian, déi elo schonn 30 Joer do um Bockel hu bei der Guardian, déi elo schonn e gewëssenen Alter hunn. déi elo schonn an déi Mëtt 50 sinn, wou et awer wahrscheinlech nach net duergeet fir vun enger Pré-Retraite oder souguer vun enger Retraite ze profitéieren, wat maache mer mat deene Leit? Do ass guer keng, do kréie mir guer näischt gesot, wat mat deene Leit einfach do geschitt. Well dat sinn awer Leit, déi e ganz grousse Savoir-faire hunn an déi elo an d'Summervakanz geschéckt ginn. Oder wéi zu Diddeleng, zu Diddeleng muss ee wëssen, wa elo den Uewe lo am Juli an den nächsten Déich, Deeg da lo ofgeschalt gëtt, jo ginn déi Leit dann alleguer an de Chômage conjoncturel geschéckt. Dat heescht dann. Wësse mer net, wéini déi Leit erëmkommen oder ob se iwwerhaapt erëmkommen. Do hu mir guer keng Anung. Déi Leit, déi gi lo einfach an d'Ongewëssheet do geschéckt an dann kucke mer emol. An dat kënne mir als OGBL einfach net akzeptéieren an och d'Personaldelegatioun kann dat net akzeptéieren. Ech mengen, et muss ee awer wëssen, wat geschitt mat deene Leit. An do hu mir nammer keng Äntwerten, weder vun der Garde, weder um nationalen Niveau. Do musse mir einfach Äntwerte kréien, well et steet och ganz kloer am Gesetz, les conséquences sociales. Eng Conséquence sociale, dat bedeit, wat geschitt mat menger Aarbechtsplaz, wou landen ech herno? Well déi Leit och, ech mengen, wann déi elo an déi 50 Joer hu verschiddener Wat maache mer mat deenen? Da ginn déi op d'Strooss gesat mat engem Plan social an dann hu se nach vläicht puer Méint hir Indemnitéiten an dann, wou fannen déi nach eng Kéier eng Plaz? Gell? Natierlech, mir wiere frou, wa se giffen dee Moment eng nei Plaz fannen, absolut. Mee mir wëssen alleguerten um Niveau vun den RHen, déi soe jo selwer ëmmer, datt Leit mat 50 Joer, schonn ze al si fir de Marché de l'emploi. Ech menge mir wësse jo alleguer, wéi déi ticken. An natierlech an där Reunioun hu mer hinne ganz an d'Gewësse geriet, och der Direktioun. An dat Schlëmmst, wat mir als OGBL an als déi zwou Personaldelegatiounen empfonnt hunn, dat heescht déi zwee Direktere, sief et Käerjeng an Diddeleng, do koum keng Äntwert. Déi hu guer kee Statement ginn. Si hunn alles der General Ressources-Humaines dohinner geluecht an déi konnt da Ried an Äntwert stoen, esou gutt wéi déi Fra dann och konnt. An dat bedauere mir immens, well ech mengen, hei a Lëtzebuerg schwätze mir nach ëmmer am Zozialdialog. Den Zozialdialog huet Lëtzebuerg grouss gemat a lo bemol ass keen Zozialdialog méi vorhanden. Do gëtt dann einfach gesot, Voilà, mir maachen den Uewen aus, mir wëssen net, wat geschitt An elo kucke mer emol weider. An dat ass fir eis keen Sozialdialog. Dat ass inakzeptabel, dat kënne mir net akzeptéieren. A mir wäerte elo als OGBL Drock maachen an eis déi néideg, also wéi seet ee sou schéin, mir wëllen déi néideg Äntwerten op allen Niveauen. An duerfir wäerte mir den Drock héich halen, dass mir déi Äntwerte kréien. Well mir sinn dat de Leit schëlleg um Terrain, mir sinn dat der Personaldelegatioun schëlleg, déi all Dag um Terrain ass, fir mat de Leit ze schwätzen. An eng Kéier e ganz grousse Merci u si, well si hunn et och am Moment net einfach, well d'Leit bombardéiere se mat Froen a si wësse selwer net, wat se sollen hinnen äntwerten. An dat ass, dat ass ganz, ganz schlëmm, dat ass tragesch. An domadder kënne mir einfach net liewen. An dat ass och elo en neie Moment. Gëschter krut mer dann en ageschriwwene Bréif vun der Direktioun, krut mer en ageschriwwene Bréif, eng Lettre recommandée, wéi ee sou schéi seet, wou dann elo decidéiert gouf, dass elo de Projet de Transfert dann elo finaliséiert gëtt. Si hunn dann elo eis consultéiert. Mir hunn natierlech eis Bedenken zu där Fusioun do ginn. Mir hunn och net, wéi si wollten, dat ass och ganz wichteg ze soen, si wollten den Aval vun eis deemools an deenen zwou Reuniounen, dee mir hinnen net ginn hunn, well mir soten, mir kënne keen Aval ginn, wa mir net wëssen, wat mat de Leit geschitt a wa mir net wëssen, Wat d'Investissementer ubelaangt, da kënne mir keen Aval ginn. Mir gi jo net hei einfach emol soen, Jo, et ass an der Rei, maacht dir emol Är schéi Fusioun an da kucke mer weider. Nee, do hu mir ganz kloer eis Bedenke ginn, déi si natierlech och opgeschriwwen hunn an zur Kenntnis geholl hunn. Mee bon, anscheinend hu se se net zur Kenntnis geholl, well mir krute elo gëschter, hei ass de Bréif, dass se dann elo déi Fusioun do elo maachen. An déi Fusioun, déi soll da lo vonstatten goen, wann ech elo hei richteg liesen, dat soll da lo de 6, aux alentours du 6 août, dat heescht elo de sechsten August ass da gëtt et kee LuxGuard eent an zwee méi. Dat heescht och um juristesche Plang, dat heescht, dat muss ee wëssen, Diddeleng LuxGuard zwee iwwerhëlt LuxGuard eent Bascharage. Dat heescht, déi nei Entitéit heescht da LuxGuard zwee, Bascharage Diddeleng. An da muss mer wëssen, zu Diddeleng ass da keen Uewe méi, et ass just nach e Laminoir do mat puer Leit. An zu Käerjeng ass da nach en Uewen an de Float. An do wësse mer ganz genau, do entstinn elo Doublongen, do stinn elo Doublonge vu Salariéen. A wat geschitt elo mat deene Leit? Ech stellen ëmmer erëm déi selwecht Fro, well wat maache mer elo mat deenen Doublone? Lo de 6 en August, entschëlleg, gëtt dat da lo aktéiert. Wat geschitt nom 6 en August? Gi mer da elo zesummegeruff a kréie mer da gesot, voilà, mir hunn elo, ech soe lo mol, Einfach grob gesot 200 Doublon'en, och um administrative Beräich. Hei zu Diddeleng war jo och administrativ Leit, déi do geschafft hunn. An dann hu mer elo Doublon'en an da musse mer elo kucken, wat mer maachen. A mir befäerten da ganz, dass et dann zu engem Sozialplang kënnt. An da musse mer do, wéi seet ee esou schéin, d'Was ass gebrach. D'Schierbelen opraffen, da musse mir hei d'Schierbelen opkieren an dat Bescht draus maachen. An dat kann et net sinn. Dat kann et einfach net sinn. Ech mengen, mir hu ganz kloer Fuerderungen als OGBL. Mir wëllen eng Garantie d'emploi fir alleguer d'Salariéen. Well mir kënnen net einfach elo no 30 Joer zu de Salariéeë soen, hei hutt Der Blummen, Dat war et, Äddi a Merci a mir wëllen Iech net méi erëmgesinn. Nee, mir wëllen, datt dee Savoir-faire zu Diddeleng an zu Käerjeng do bleift, wou en ass, an datt se elo mat der Sprooch erausréckelen, e kloert Bekenntnis maachen zu Lëtzebuerg, zum Standuert Lëtzebuerg, Jo, mir investéieren a Lëtzebuerg, mir wëllen déi puer honnert, also do schwätze mer jo esou en Uewe kascht Bal 100 Milliounen, mir investéieren 100 Milliounen an en neien Uewen a wa méiglech an déi zwee Iewen a Lëtzebuerg huet eng Zukunft. Mee bon, wat eis dann och natierlech am selwechten Otemzuch och Gedanke mécht, dat ass dann déi nei Fabrick do a Polen. Do ass eng ganz nei Fabrick opgebaut ginn an déi huet déi duebel Capacitéit vu Käerjeng a vu Diddeleng, also d'Capacitéit vun Diddeleng a Käerjeng zesummen, also déi duebel Capacitéit huet déi Fabrick do. A mir musse wëssen, Polen, ass net och elo aus der Welt. Ech mengen, dass een och an 12 Stonne mat engem Camion aus Polen zu Lëtzebuerg, wann een elo zu Lëtzebuerg eng kleng Aktivitéit hei giff halen, soe mer emol esou, esou eng Aart Stock, e Magasin vu Glas, ass een och séier a Polen. An ech mengen, Si soen dann ëmmer, Ah nee, maacht Iech keng Suergen, Polen ass ze wäit ewech an dat wier fir d'Transportkäschte vum Glas giff dat sech net rentéieren. Mir wëssen awer ganz genau, A Pole sinn d'Salairen, zemools wat den Transport ubelaangt, net déi selwecht wéi a Lëtzebuerg. Also giff dat eiser Meenung no och grav Konsequenzen hu wa se elo giffe soen, Mir maache elo hei de Buttik zou an da loosse mer alles aus Pole kommen. An och dohanne Ech mengen, de Salaire moyen a Polen ass ëm déi 1200 Dollar. Da brauch ee sech jo auszerechnen, wéi, wat se villäicht am Hannerkopp hunn. Mir befierchten dat. Et ass elo net, datt dat elo esou ass, mee mir hunn awer déi grav Befierchtung, datt dat awer esou kéint kommen, gell. An och, mir loossen den Argument och net ziele vum Coronavirus. Do gëtt ganz kloer gesot, jo et ass dem Coronavirus seng Schold, dat arrangéiert si. Nee, et muss ee wëssen, am Glasmarché, de Präis, et ass ëmmer eng Fluktuatioun am Glasmarché. Wann ee kuckt 2009, no der Kris 2008, ass och de Gras, Marché de Glaspräis agebrach. Deen ass deemools agebrach, mee dono ass et awer erëm eropgaangen. Dat heescht, de Glaspräis ass erëm eropgaangen an och, muss ee ganz kloer soen, déi zwee Siten, Baschrage an Diddeleng, hunn ëmmer hir Beneficer ofgeworf. Et ass elo net, datt déi Siten do defizitär waren. Déi zwee Siten hunn ëmmer Benefice gemaach, dofir kënnt mat nach manner verstoen. A lo bemol komme se Jo, et ass dem Corona seng Schold, mee manner Aktivitéit. Et ass kloer, dass am Glasmarché heiansdo emol manner Aktivitéit ass, mee dono zitt et erëm un. Ech mengen, dat ass de Marché. De Marché ass eng grouss Fluktuatioun, il y a des hauts et des bas. An de Marché zitt och elo erëm eng Kéier un. An ech mengen, wann een do weess, dass de Marché erëm unzitt, da kann een och do an déi zwee Siten investéieren. Dat muss een einfach wëssen. Ech widderhuelen et, hei ass e ganz grousse Savoir-faire an eng ganz grouss Qualitéit, déi hei produzéiert gëtt, well soss wier Guardian net scho säit den achtzeger Joren hei zu Lëtzebuerg. Ech mengen, si sinn net hei, well mir alleguer schéin Gesiichter hunn. Si sinn hei, well hei e grousse Savoir-faire ass a well d'Leit hei mat engem ganz groussen Engagement hei bei der Guardian schaffen an hinnen déi zwee Wierker um Häerz leien. Dat muss ee ganz kloer soen. Dat ass méi wéi eng Aarbecht, dat ass eng Passioun. Glas maachen, dat ass eng richteg Passioun. Wann Der mat de Leit um Terrain schwätzt, dat ass eng Passioun. Déi Leit, déi maachen dat gären, dat, déi liewe fir hire Beruff. A lo soll dann hir Zukunft zerstéiert ginn. A wann ech elo no eng Kéier zréckkommen op Polen, ech mengen, do Also do muss ee sech wierklech elo keng Gedanken, also keng groussaarteg Iwwerleeunge maachen. Mir fäerten do wierklech, dass Polen dann do d'Produktioun iwwerhëlt an hei wierklech just nach e Stock ass. An natierlech Guardian Europe ass jo och hei, General Management ass hei zu Bartreng implantéiert. Dat heescht, d'Finanze lafen natierlech erëm iwwer Lëtzebuerg, well awer Lëtzebuerg attraktiv ass, wat déi steierlech Virdeeler beulaange. Ech menge mir maachen eis do och keng Iddien ze maachen, firwat déi dann elo hei grad zu Bartreng an der Zone industrielle zu Bartreng sëtzen nieft dem Hornbache. Mee. Duerfir, mir wëllen elo als OGBL kloer Lëppebekenntnisser, net nëmmen Lëppebekenntnisser, mee kloer Bekenntnisser, mir wëllen, dass do elo gesot gëtt, Sou, mir investéieren hei an de Standuert Lëtzebuerg, mir gleewen un Iech, mir gleewen hei un de Savoir-faire, mir wëllen, dass Dir hei weidermaacht. Mir wëllen als OGBL och ganz kloer, dass e Projet industriel konkret virgestallt gëtt fir déi nächst zéng Joer, well et muss ee wëssen, Den Uewe kascht villäicht, dat ass en Heede Geld, do si mer eis eens, déi 100 Milliounen, dat kascht immens vill Geld. Mee och muss ee wëssen, deen Uewen ass ganz schnell hei zu Lëtzebuerg rentabiliséiert, ganz schnell, well déi zwee Siten hunn ëmmer Benefiss ofgeworf an déi Uewe sinn an zéng Joer sinn déi erëm rentabiliséiert. Et ass elo net, dass ee fir een Uewe muss 100 Joer schaffen. Also dat ass absolutte Quatsch. A mir wëllen och ganz kloer een Échéancier. Mir wëlle elo net waarde bis 2021, elo waarde mer schéin, et gëtt vläicht nach en Sozialplang, 200 Leit falen op d'Strooss, an da waarde mer bis nächst Joer den Dezember 21 an da kréie mer dann an der nächster Reunioun gesot, Sou, OGBL a léif Personaldelegatioun, mir hu elo decidéiert, mir investéieren nemme an den Uewen. An dann hu mer erëm deen nächste Sozialplang. Also, nee, dat deet mer leed, dat kann et einfach net sinn. A mir wëllen och déi Garantie vun Investissementer, déi deemools gemat goufen an Amerika, ech weess net, wat deemools do geschwat gouf, mä ech weess just, dass do deemools um Niveau vun der Press, um Niveau vum Ministère do ganz kloer Annoncë gemat goufen fir de Standuert Lëtzebuerg. Wat ass deemools do geschwat ginn? Dat ass och eng Fro, déi ech elo emol hei stellen an déi ech hei an de Raum werf. Wat ass do deemools decidéiert ginn? Wat ass deemools do geschwat ginn? Ech menge wann ee esou Annoncë mécht, sief et d'Gardies, sief et de Ministère, da muss jo eppes do geschwat ginn. Oder waren se just do Kaffi drénken an eng Kéier en Tour de l'usine maachen? Et deet mer leed. An zwee Joer drop, elo komme mer bemol, bauen e neit Wierk a Polen, an elo nach de Corona, a elo bemol. Oh, mir maache keng Investissementer, se sinn alleguerten agefruer. An ech mengen, wann een e bësse wéi mir an der Industrie ënnerwee sinn, do kënnt Der all Personaldelegatioun op den Terrainen an der Industrie froen, agefrueren Investissementer, do gi bei eis d'Alarmglocken, do gi bei eis, do geet d'Sirene. Also, agefrueren Investissementer, also dat bedeit ni eppes Guddes. Ech mengen, eppes op Äis leeën, dat wësse mer alleguerten, zemools an der Industrie, dat bedeit näischt Guddes. Do muss ech Iech elo keng, keng Saachen do erzielen. Wat ech awer och nach wollt soen, Dir freet Iech och elo bestëmmt, wat mir dann als OGBL nach alles wëlles hunn. Also mir, wéi gesot, mir wäerten eis déi Fro, also déi Froen, déi mir hei opwerfen, mir wäerten eis do déi Äntwerte siche goen. Ob mir elo Aktiounen hannendru maachen, mir hunn Ideeën, absolut, mir hunn Ideeën, mee et ass elo nach ze fréi, fir do eppes ze soen. Mir wäerten do op zu gegebenen Zeitpunkt dann och Äntwerten Ech mengen, wann de Moment do ass, wäerte mir och äntwerten an natierlech Iech Bescheed soen. Mee et ass och elo nach ze fréi fir ze soen, wat mir genau do elo maachen. Mir wäerte schonn, mir schonn Ideeën a mir wäerten do zum gegebenen Zeitpunkt do reagéieren, well et kann einfach net sinn, wat do elo geschitt. Also dat kann ech Iech do scho garantéieren. Mir wäerten net labber loossen, Mir wäerte kämpfe bis zum Schluss a mir wäerten ëm all Aarbechtsplaz kämpfen. Mir sinn dat einfach de Leit an de, der ganzer Personaldelegatioun einfach schëlleg. Dat wäerte mir maachen. Mir wäerten natierlech och, mir, ech hat jo schonn Austausch mam Här Dan Biancalana, de Buergermeeschter vun Diddeleng, mir wäerten natierlech och den Austausch siche mat der Politik, absolut. Do wäerte mer natierlech och verschidde Weeër goe fir mat der Politik en Austausch ze kréien, well oft weess d'Politik méi wéi mir, leider Gottes. Mee ech muss awer och hei betounen, wann Décisioune gefall ginn, dann nëmme mat der Personaldelegatioun a mam OGBL. Mir sinn d'Sozialpartner, dat wëll ech hei nach eng Kéier ganz kloer ënnersträichen, mir sinn d'Sozialpartner a mir decidéiere mat. Well et geet ëm Leit an et geet ëm d'Personaldelegatioun an et geet hei ëm Leit a mir wëllen do ganz kloer matschwätzen. Mir hunn do e Matsprocherecht. Ech mengen, d'Gesetz gesäit dat och esou vir. An do muss ech, ech ënnersträichen dat ganz kloer, ech wëll dat hei och en Appell elo maachen, Et geet nëmme mat eis. Mir wëllen hei net an de Placard gesat ginn an da ginn Décisioune geholl an dann, Sou, léif Personaldelegatioun, léiwen OGBL, dat ass et. Nee, mir wëlle mat hei agebonne ginn. Ech mengen, an d'Gesetz gesäit dat och vir. Mir sinn d'Sozialpartner, mir sinn do mat op engem Dësch an do wäerte mir och egal wéi alles a Beweegung setzen, datt mir och op allen Niveauen do dobäi sinn. Well et geet hei, ech ënnersträichen et nach eng Kéier, ëm d'Leit. Et geet hei näischt aneres ëm d'Leit, ëm de Standuert Käerjeng, ëm de Standuert Diddeleng an ëm de Standuert allgemeng Lëtzebuerg. Well dee Message, dee elo do erausgeet, dat ass e ganz schlechte Message fir d'ganz Industrie. Dat ass e ganz schlechte Message fir d'ganz Industrie, well net datt nach aner herno op domm Gedanke kommen. Also et geet nëmmen iwwert eis, dat wëll ech awer nach eng Kéier soen. Dat sinn déi Saachen. An natierlech, wäerte mer och un déi General Direction och untrieden, dat heescht Guardian Europe, well hei op der lokalen Niveau kréie mir hei keng Äntwerten. Mir kréie keng Äntwerten hei um lokalen Niveau. Dofir wäerte mir dann eng Etage méi héich goen, well wann hei Direkteren eng Mise en mer, also e Maulkuerf ugedoe kruten, jo dann da gi mer méi wäit. Ech mengen, et ass ganz kloer, datt mer do eis dann d'Äntwerte siche ginn, well et huet kee Wäert mat Leit ze schwätzen, déi souwisou eis näischt dierfe soen. Ech mengen, dat ass elo de Point, dee mer, deen ech elo gemat hu mat Iech. Mir, wéi gesot, mir wëllen do ganz kloer Bekenntnisser an net, am Gesetz steet à temps utile, dat, mee bon, à temps utile, c'est maintenant, dat ass ganz kloer elo. Temps utile fir si ass wahrscheinlech d'nächst Joer ëm Chrëschtdag, mee temps utile ass elo. Leit hunn Ongewëssheet ëm hir Zukunft. Mir wëlle elo Äntwerten, ganz, ganz kloer. Dofir hu mer haut och déi Pressekonferenz gemaat, fir ganz kloer ze soen, Mir wëllen Äntwerten op eis Froen. Et geet elo duer. Et geet definitiv duer. Et ass genuch mat eis gespillt ginn. Mir maachen dat Spill elo net méi mat. Mir wëlle elo Äntwerten. Soen iech elo Merci. Ech hu elo e bëssen de Point gemat. Natierlech si mir och oppe fir Froen pour les collègues journalistes francophones. Bien évidemment, on va aussi répondre à vos questions en français. Même les délégués sont prêts à répondre à vos questions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, wann Der Froen hutt, kënnt Der gären äntwerten. Merci.